San Marcos capítulo 3. Jesús oike jevy umi judiokuéra oñembyatyhápe ohendúvo Tupã ñe'ẽ, ha oĩ upépe peteĩ kuimba'e ipo'ypíva, ha oma'ẽ hikuái Jesús rehe, jahecha omonguerápa chupe pytu'uha árape, ha ndoguerekóipa upéicha omoĩ vai hag̃ua chupe. Upérõ Jesús he'i upe kuimba'e ipo'ypívape. Epu'ã ha eñemoĩ mbytépe. Upéi oporandu umi ambuépe. Mba'épa ikatu ojejapo pytu'ũ ha árape? Ivaíva térã iporãva? Ñaporomonguera térã ñaporohondi? Ha'ekuéra katu okirirĩ. Upérõ Jesús oma'ẽ pochy umi ijerereguáre ha oguerombyasývo oipy'ã hatãnguéra, he'i upe kuimba'épe. Eipyso nde po. Pe kuimba'e oipyso ipo ha okuera. Upéi umi fariseokuéra osẽ oho. Oñepyrũ oñemongeta Herodes reheguakuéra ndive mba'éichapa ikatúta ojuka Jesúspe. Jesús ha hetaiterei Galileagua oho hemimbo'ekuéra ndive yguasu rembe'ýpe. Oikuaávo umi mba'e ojapóva, oho hendápe heta Judeagua, Jerusaléngui Iduméagui, Jordángui kuarahy resẽvo, Tiro ha Sidón pegua. Upévare Jesús he'i hemimbo'ekuérape ogueru hag̃ua chupe peteĩ várko, ani hag̃ua upe aty guasu ojopypa chupe. Omonguera haguére hetaitereípe, umi hasýva ojeitypa hi'ári opoko hag̃ua hese, ha umi mba'e pochy ohechávo chupe oñesũ henondépe ha osapukái. Nde hína Tupã ra'y. Jesús he'i ichupe kuéra, Ani hag̃ua imandu'a hese avave renondépe. Upéi Jesús ojupi peteĩ yvytýpe ha ohenói umi ohenoise vakuépe. Oñembyaty rire, oiporavo doce ijapytégui kuéra, omoirũ hag̃ua ichupe ha omondo hag̃ua omyerakuãvo iñe'ẽ. Ko'ãvape ombohéra apóstol ha ome'ẽ ichupe kuéra pokatu Omosẽ hag̃ua umi añáme. Ko'ãva hína umi doce ha'e oiporavo va'ekue, Simón, ha'e ombohéra va'ekue Pedro, Zebedeo ra'y kuéra Santiago ha ityvýra Juan, umívape ha'e ombohéra Boanerges, Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás ha Alfeo ra'y Santiago, Tadeo, Simón hetãrayhúva, ha Judas Iscariote, Upéi omoĩ va'ekue Jesúspe hese ija'e'ỹva pópe. Upéi oike Jesús peteĩ ógape ha upépe oñembyaty jevy hetaiterei, ha chugui kuéra ndaikatuvéi okaru Jesús ha hemimbo'ekuéra. Oikuaávo upéva Jesús royguakuéra? Oho gueraha hag̃ua chupe he'ívo hese itarovaha. Tembiapoukapy mbo'ehakuéra og̃uahẽ va'ekue Jerusaléngui, he'i avei hese. Ha ñanguéra ruvicha Belzebú voi hína, upe ome'ẽva chupe pokatu omosẽ hag̃ua mba'e pochykuérape. Jesús ohenói ha he'i chupekuéra ñe'ẽmbojojápe. Mba'éicha piko ikatúta aña voi omosẽ añáme? Peteĩ tetã oñemboja'opáramo ha maymáva opu'ã oñuakãre, ndaikatúi upe tetã oiko arévo. Ha oimeraẽva távapegua opu'ãmbáramo ojuehe ojehundi avei. Upéicha avei, Satanás opu'ãroijehe voi ndaikatumo'ãi oiko arévo ha oikopáta hese. Avave ndoikemo'ãi peteĩ kuimba'e imbaretéva rógape, Omonda hag̃ua chupe, ndoipokuái ha ndoipykuái raẽramo, péicha ojapóramo mante ikatúne omonda chugui. Añetehápe ha'e peẽme, Tupã oheja reitaha opavavépe opaichagua hembiapo vaikue ha iñe'ẽvai haguére hese jepe, upe Espíritu Santo rehe ojahéivape katu Ndojehejareiséne, opytáne hi'ári opa árape g̃uarã. Ko'ã mba'e Jesús he'i ha'ekuéra he'i haguére hese oguerekoha mba'e pochy. Upe aja og̃uahẽ Jesús sy ha ityvyrakuéra, opyta hikuái okápe ha ohenoiuka chupe. Umi oguapýva Jesús ykére he'i ichupe. Nde sy ha nde ryvykuéra oime oñe'ẽse nendive. Jesús katu he'i. Máva piko che sy? ha máva che ryvy. Upéi oma'ẽvo umi ijerére oguapývare, he'i. Ko'ãva hína che sy ha ko'ãva che ryvy. Oimeraẽva ojapóva che ru rembipota upéva hína che ryvy, che reindy ha che sy.